Nilqakom lura magħna, grazzi talli qegħdin issegwu Niskata wasal il-ħin biex nilqgħu l-aħħar mistieden fuq il-programm tagħna u fil-fatt għandna magħna lil Kane Said kif għadtnielkom aktar kmieni bħalissa għaddejja kampanja għalkemm Kane huwa regolari magħna fil-programm Niskata. Kane huwa il-manager għal komunikazzjoni fih dan il-Fondazzjoni Lop Responsabbli. U forsi xtaqt li peress li ilna ma naraw daqsxejn il-Kane, Nagħmlu reżumè ta' dak li għax intom bdejtu b'kampanja qawwija ħafna kejn dan l-aħħar. Nsellimlek Angela u nsellem lit-tim kollu wara niskata. Iva, ilna għaddejjin għal perjodu ta' żmien fuq eh, kampanja ta' arfin vizavi eh, servizzi ta' support li aħna nipprovdu Mhux biss lill-ivvizzjat, Angela, jew ivvizzjata, imma anke lil persuni tal-madwar. Fejn jiena dejjem nirrepeti li anke huma ikollhom bżonn is-sapport tagħhom. Barra minn hekk, Ġunju Lulju se nkunu qegħdin nibdew b'kampanja aktar intensa fejn se nkunu qegħdin noħorġu hemm barra fit-toroq tagħna, billboards, karozzi tal-linja, reklami, television u radju, fejn b'din il-kampanja se nkomplu nsaħħu l-vuċi tal-Fondazzjoni vis-à-vis ir-responsabilità li wieħed għandu jattwa fl-attività tal-logħob tal-azzard bl-Ingliż insejħula gambling u kif ukoll inkomplu nsaħħu is-smigħ tagħna lejn il-karba soċjali li sfortunatament tipprovdi l-eċċessività fil-logħob tal-azzard. Għaliex ħassejtu li għandkom toħorġu iżjed b'saħħitkom il għaliex forsi l-logħob tal-azzard żdied? X'qegħdin taraw il-fondazzjoni ma' xiex qed tiltaqa'?
Ridna nsaħħu s-sapport tagħna, Angela, għaliex? Għaliex huwa d-dmir tas-soċjetà, l-ewwel ħaġa, li tipprovdi sapport lil min għandu bżonn. U b'hekk aħna nkomplu nsaħħu l-għan tagħna li nkunu hemm għal min tant ikollu bżonn is-sapport. Barra minn hekk, ħassejna l-bżonn ukoll li nsaħħu, inkomplu nsaħħu l-għarfien, Fost it-tfal tagħna, fost iż-żgħażagħ tagħna, fost l-adulti u anke fost l-anzjani tagħna biex eh, ngħidu isma' il-lob tal-azzard kif dejjem nirrepeti ma nistgħux nitfgħuh taħdel negattiv bħal kull attività oħra f'ħajjitna imma importanti li fl-istadju bikri Fl-istadju ta' rikreazzjoni, il-persuna jżomm kemm mal-kontroll ta' ħin u kemm mal-kontroll ta' flus. Meta ngħidu nsaqsu mistoqsija, imma kif jiena x'għandi nagħmel jekk qed inqatta' ammont kbir ta' ħin. Antiċipajtni għax kont se nistaqsik fil-fatt persuna. Fuq il-logħob tal-azzard. Li qed tirrealizza anki hi stess għax Għall-ewwel forsi tibda biex teda. Jow, jow, eh, issib opportunità il għaliex illum is-social media sfortunatament eh, ukoll ma tantxtejn il għaliex eh, ikun hemm it-tentazzjonijiet imma persuna illi qed tirrealizza li qed qatta' ħafna ħin propju anki ehm, teda b'dan il-lob tal-azzard, x'għandha tagħmel? Ara, hawnhekk nidħol daqsxejn f'teknikalitajiet li mhux diffiċli biex wieħed jifhem. Meta persuna jkun qed jilgħab logħob tal-azzard online, illum hawn diversi gambling websites, casino operated, għandek l-għażla tas-session timer. Session timer x'inhu? Li inti iddaħħal ħin u kif jiskadilek dak il-ħin inti ma tkunx tista' tilgħab aktar. Allura tajjeb li wieħed jikkonsidra li jekk qed jinduna li qed iqatta' ħafna aktar ħin milli eh, qed jillimita lilu nnifsu, hemmhekk jagħmel session timer biex wara nofsija, tliet kwarti jagħżelu, hemmhekk ma jkunx jista' jilgħab aktar. Allura dik hija option li il-gambling websites jipprovdu li tajjeb li nagħmlu użu minnhom biex nikkontrollaw aktar l-aġir tagħna. Barra mis-session timers nistgħu nżommu wkoll dak li bl-Ingliż ngħidulu gambling diary. Diarju. Ġifieri, ġifieri hawnhekk e, e, qed ngħidu li dak li jkun iżomm anki jew jirregola l-ammont ta' flus li jkun qed jonfoq. Ekku, aħna hawnhekk qed nitkellmu session timers, gambling diary fuq l-ammont ta' ħin. Ġifieri fuq id-diarju tiegħi jiena ħan nikteb kemm ħin qed inqatta' fl-attività, kemm ħin li suppost qattajt u hemmhekk nibda nirregola lili nnifsi. Jiġifieri tajjeb li nżommu rendikont tagħna nfusna fl-attivitajiet li jtuna delizzju. Għax sfortunatament anki meta tkun qed tilab taljena tkompli tilab għax minna li kinti dejjem se terbaħ u ma żommx anki ammont ta' flus, budget, budget ta' kemm tkun qed tonfoq. Semmejt inti Angela l-budget importanti. Aħna tkellimna fuq x'nista' nagħmel hekk qed inqatta' aktar ħin, imma x'nista' nagħmel Jekk qed noħroġ aktar flus minn buti. Illum il-ġurnata jeżistu wkoll jekk tfittxu online budget calculators. Jiġifieri inti tara l-paga tiegħek kemm hi fl-aħħar tax-xahar u f'din il-budget calculator iddaħħal skont il-paga tiegħek kemm tista' tonfoq tikkalkulaħħielek hi kemm tista' tonfoq fid-delizzju tiegħek. Kif tara li inti qed taqbeż l-ammont, oj, irrid ngħid daqshekk, inqum minn fuq il-mejda tal-logħob u nżomm kontroll tiegħi nnifsi. Barra mill-budget calculator, teknikalità żgħira oħra hija li jipprovdu gambling websites hija s-session limit, is-session timers, il-budget limits li jipprovdu wkoll il-websites. u l-loss limits. Kif inti il-gambling website kif tara li inti għamilt limit ta' €50, let's say, eżempju, u qbiżtu ma tħallikx tilgħab aktar, jiġifieri mhux session timer biss imma għandek loss limit ukoll. Qed tirregolak. Jiġifieri il-gaming websites qegħdin hemm biex tilgħab u tieħu pjaċir. Imma ejja nużaw ċertu options li huma stess jagħtuna biex aħna nikkontrollaw lilna nfusna u ma naqgħux dejjem ngħid f'sara. U hawnhekk nixtieq nifoka ftit anki fuq il-membri tal-familja, il għaliex meta persuni u aħna nafu sfortunatament illi għandna persuni illi il-logħob jieħdulhom over ħajjithom. Għandek il-membri tal-familja illi huma wkoll jispiċċaw vittmi ta' dan il-lob. Ekku, il-karba tal-membru tal-familja trid titqis serja daqs il-karba tal-ivvizzjat. Meta persuna, eżempju, il-maħbub tiegħek tinduna jew jiġi jgħidlek hu li għandu l-vizzju tal-logħob tal-azzard, l-ewwel ħaġa li jrid ikun hemm komunikazzjoni miftuħa. Jiġifieri tridu tpoġġu fuq il-mejda u tikkomunikaw l-affarijiet kif inhuma. Speċjalment fejn jidħlu finanzi, Angela. Trid tara l-persuna li jkun qed jitniggez bil-logħob tiegħu jrid jiċċekkja l-kont bankarju. Kemm qed jonfoq? Il-kont bankarju jipprovdielek transactions illum il-ġurnata, jtik fid-dettall fejn qed tonfoq flusek, eċċetera. Però sfortunatament il-membri tal-familja ma jkollhomx. Eżatt. Ma jistgħux jirregolaw. Eżatt, jiena qed ngħid għall-persuna li qed niggżu jew qed niggiżha l-attività tal-logħob. Pero kultant il-persuna li tkun qed nigżu jew tniggiża l-attività tal-lob ikun l-aħħar wieħed iva. li jirrealizza li għandu problema. Aktar iva mill-li le u mhux fil-vizzju tal-lob tal-azzard biss. Imma f'kwalunkwe tista' tgħid vizzju issa jekk hux tipjib alkohol, droga sfortunatament, li vvizzjat l-aħħar wieħed kif qed tgħid inti li jinduna allura jiena dejjem Ħares hemm barra u lill-ivvizzjat ngħidlu, Għall-ġid tiegħek u għall-ġid ta' madwarek, irrealizza li għandek problema u rrealizza li għandek bżonn is-sapport. Ikkomunika mal-membri tal-madwar, agħmel guts miegħek innifsek u mur fittex is-sapport. U s-sapport qiegħed hemm. Però min huma l-aktar persuni li javviċinaw anki l-Aġenzija? l-vizzjat jew il-membri tal-familja biex jitolbu l-għajnuna? Ara, skont l-aħħar statistika li għandna, l-vizzjat qiegħed jagħmel aktar kuraġġ. Ġifieri, ġifieri, e, e, tinsibu persuni li huma konxi li għandhom problema. Ekku, ekku, ekku.
Persuna ssir konxja li għandha problema u iva qed tagħmel il-passi neċessarji. Barra minn hekk e, tajjeb li isma' L-ivvizzjat jirrealizza li l-passi neċessarji huma għal ġid tiegħu nnifsu imma għal ġid tal-persuni tal-madwar u speċjalment meta jkun hemm l-ulied fin-nofs. U jiena dejjem nirrepetiha fuq kull programm li mmur ma jfissirx li għandna nistħu għax missieri għandu vizzju u qed ifittex l-għajnuna u għandna nikkomunikaw mat-tfal b'mod apert u b'mod ta' edukazzjoni u b'mod informattiv skont l-etajiet ovvjament, għandna nikkomunikaw a mano libera kif jgħidlu t-Taljani mat-tfal tagħna. Jiġifieri, isma' jiena nerġa' ngħid, ommi għandha l-vizzju, imma qed tfittex l-għajnuna. Wara kollox, aħna kulħadd taħt l-istess saqaf, kulħadd umani. Mhux faċli, laqgħa xejn. U l-perkors ta' rkupru normalment jaqta' qalb il-persuna wkoll. U hawnhekk qegħdin eh, kejn qed jgħaddilna messaġġ kemm importanti s-sapport allura tal-membri tal-familja lejn din il-persuna. Ekku, s-sapport Jgħin u mhux ftit, Angela. Mhux fejn jidħol vizzju biss, kulħadd jaf, imma anke fejn tidħol ir-rutina tal-ħajja. Hawnhekk jekk tippermettili qed jidher il-helpline wieħed seba' seba' seba'. Jiġifieri, jew xi ħadd mill-membri tal-familja li jafu li persuna mill-maħbubin tagħhom waqa' f'dan il-vizzju jew inkella anki xi ħadd li jaf persuna li bħalissa għaddej minn dawn il-problemi importanti li avviċina anki lill-fondazzjoni. Il-fondazzjoni edem id-data protection niggarantulhom li telespettaturi tagħna li hija xi ħaġa li jieħdu ħsiba ħafna anki l-fondazzjoni, pero jekk taħsbu li hemm xi persuna li verament għandha bżonn, importanti li tfittxu din l-għajnuna. Hemm nies professjonisti, anki fi ħdan il-Fondazzjoni Lob responsabbli biex finalment ikun jistgħu jiggwidawkom għax intom ir-rwol anki tal-Fondazzjoni tiggwidaw anki lil dawn il-persuni. Ekku, ekku, aħna fil-lokalment maħniex weħedna.
Intom għandkom taħdmu ma' ħafna stakeholders nasu wkoll. Yes, yes, hemm entitajiet varji. fosthom Setqa, Caritas, eċċetera li aħna kburin li nimxu pass pass ma' dawn l-entitajiet u naħdmu id f'id ma' dawn l-entitajiet. U Alla ħares mhux hekk, Angela. Ekku.
L-għajnuna qiegħda hemmhekk, is-sapporti qed hemm. Kull persuna li jħoss li l-attività tal-logħob tal-azzard qed toħloqlu xkiel, problematiċi, riperkussjonijiet familjali, soċjali, mentali, fiżiċi. Iċempel fuq il-support line tagħna 1777 saħansitra jekk persuna tiddejjaq Dejjem nirrepeti wkoll tidħol fuq il-website tagħna www.rgf.org.mt u tuża s-servizz taċ-chat line tagħna. B'xi Mela- mod jew ieħor il-karba tagħkom se Se tasal, se se tasal. tinstema, se tinstema. Kejn, grazzi, grazzi ħafna anke tal-informazzjoni li tgħaddilna waqt il-programm tagħna niskata nawguralkom u jekk taħseb illi aħna nistgħu nkunu b'mod ieħor ta' għajnuna biex inkunu nistgħu nilħqu lil dawn il-persuni illa li sfortunatament aħna tant nisimgħu bistejjer anke ta' rovina sfortunatament Aħna nixtiequ nsalvaw lil dawn il-persuni, allura qegħdin hemmhekk anki biex ngħinu lil dawn it-telespettaturi tagħna. Tistgħu anki tagħmlu kuntatt magħna jekk tridu u ngħaddu il-messaġġi tagħkom lil Kejn. Kejn, grazzi nawguralek il-kumplament tal-ġimgħa tajba. Wasalna biex nikkonkludu il-programm il-ħin itiru waqt il-programm tagħna niskata u